Usaona vhidhiyo inoyi pane vanyarikani. Vhidhiyo ino inonyadzisira, kwete nekuti ndiri munhu anofarira kutaura zvinonyadzisira, asi pane vanhu vandoda kubatsira nekudzora mafungiro avo before is too late. Pane vhidhiyo yandasangana nayo, maybe iwe wakatombosangana nayo, yemusikana aitaura kuti ndakarambana naex wangu ane kadora. Ndasangana ex wangu nenyuli nenew wife yake vachiratidza kuti vari kufara mukadzi wake anga achitoposta kuti the best husband ever nechemwoyo vanangoti mhumhu hapana zviripo kugarira madora chinoita kuti unakirwe kana kuti usanakirwe nemunhu wako ipfungwa dzako ndichakupai mienzaniso yakawanda ichakubatsirai kunzwisisa ndoda kumbotanga nekuvarume nekuti vasikana munoti hee unozotinyanyira isusu vasikana asi ndenge ndichitoda kukubatsirai saka regai nditange nemuenzaniso wekuvarume murume ane mukadzi wake waanoda zvakanyanya waaine mafeelings akanyanyisa naye mukadzi wake zvekuti anenge achingoti akafunga mukadzi wake mafeelings ake anobva akwira to the maximum one day murume iye oenda kubasa osangana nemunhu anomuudza history yemukadzi wake kuti iwe unoziva kuti mukadzi wako aimbonyengwa nevanhu vakaora musati makudanana akadana nhingi akadana nhingi akadana nhingi apa list yevanhu vacho vari taurwa ka vakaorawo zvechokwadi konzi iwe mukadzi wako akamboita siki yanga yakaipa yainhuwa achibuda urwa pobva paita vanhu 3 vanotaurira murume iyeye zvinhu zvakafanana vachikonfema maybe nekutomuratidza maphotos Murume iye paanodzoka kumba mafeelings ake anodropa from maximum to zero. Hapana chachinja pamukadzi wake asi chachinja icondition of mindset nezvaava kufunga pamusoro pemukadzi wake. Akada kubata mukadzi wake so obva afunga hurwa hwainhuhwa hwaitaurwa zvaiwaiwai mafeelings ake anobva atoenda ipapo ipapo. Imimi vasikana munoita masturbation ndoda kuedza kunzvenga mawedzi echishona kuti zvitirerukei pamadiscussion atinomboita aya ekubatsirana vakawanda wenyu you admit kuti munoita masturbation muchiita inonzi pillow humping yaya yokukweshera kweshera papillow even masturbation yokushandisa kachigunhu ikako kadiki kako muchitozvisatisfya muchitoproducer imimi Kana iwewo semukadzi uchikwanisa kusatisfaiwa nepillow humping nekuita inonzi crumpling votaura kuti dora rinozotadza kukusatisfaya sei? Izvezvi ndaakutoda kukudzidzisai zvimwe zvinhu zvamunogona kunge manga musingazive. Tikatora iwewe unoshora madora iwewe tokuti tsvaga tepi yemurume waunoda ane saizi yenhengo yaunoda handitika totora mukadzi uya uya akaroorwa naex wako ane kadora mukadzi iyeye orara naex wako ane kadora iwo orara nemurume wako ane saizi yenhengo yaunoda ende anogona performance yesex yaunoda tovatesta tichishandisa ogasimita Mushini unotesta level reorgasm yemukadzi. Unozviziva here kuti mukadzi iyeye anogona kutoreceiva orgasm kana sexual satisfaction iri 40 to 60 percent above yako iwewe? Taakutaura zveorgasm, taakutaura zvekunakirwa pabonde unogona kutoshamisika kuona mukadzi iyeye naex wako ane kadora achikupfuura ne40 percent yekunakirwa kwechokwadi kusiri kwekuhwandirana iwewo nezimu zvambu rako nemufesi wako wotadza kusvika that level of orgasm nokuti chinoitika pavakadzi the more yaunochinjanisa varume the more yaunoita different and many sexual exposures ndo the harder it becomes for you to be satisfy and hausatisfyike and haugutsike saka problem inenge iri pauri kwete pamukadzi akaroorwa naex wako ane kadora nokuti chakamasta mukadzi iye ndechekuti one anga asina kurara nevarume vakawanda wanda 2 akagona kuadjusta pfungwa dzake kuti dzifokase pazvinhu zviri kugonekwa nemurume wake 3 vakataurirana vakawirirana kuti iwo murume wangu kuti ukwanise kundisatisfya ita zvakati nezvakati inini ndichiita zvakati nezvakati pobva paita inonzi balance when it comes to sexual pleasure Inini handina kukura ndichigara mutauni. Takakura tichigara mumaruva, tichirara mudzimba dzakadzurwa nendove, tichidya fishi dzataibata kumadziva, fishi dzakangokwatiswa, tichidya miriwo yechivanhu, tichinakirwa nazvo, tichigutsikana ende patime iyoyo taifara because of condition of mindset. patakazokura inini ndakufamba nzvimbo dzakasiyana siyana ndakuenda kunyika dzakawanda ndamhenda kusouth ndamhenda kuchina ndaona zvinhu zvakasiyana siyana ndakudzokera kumisha chikafu chaicho hachakwanisi kundiitira ndatotati haa fishi dzenyu idzi hamukwanisi here kuchinja recipe ndakurara pandove nepadehwe remombe rare randaimborara kudhara ndava kuswinyiwa handichagutsikani hapana chachinja chachinja kwandiri icondition of mindset yakuita kuti ndisagutsikane nezvinhu zvandaimbogutsukana nazvo kudhara another example ndichishandisa inini pachangu inini motikari yandakatanga kuita my first car was a sienta munokaziya kamotikari kasienta kadikidiki kaikai ende kakari kasecond hand yanga isiri nyowani asi ndaitokafarira ndichiinjoya ndichikageza ndichikabata zviri bho ndichifarira kamotikari kangu but pandanga kutanga kuchinja motikari chete ndafamba nemotikari dzakasiyana siyana dzinodhura dzine comfort ende dzine space kuchatodzokera kukasiyende kake akachatondiitiri kakutonga kadiki imba kumba angu akutonga akapeteka ameno zvazvakuita so chakuita kuti nditadze kugutsikana nemotikari yandakafara zvisingaiti first day randaitenga iexposure yedzimwe motikari dzandakasangana nadzo final example muenzaniso wekupedzisira ukaona watadza kunzwisisa ka ameno zvakowo chakaita kuti mwari atadze kusatisfya maisraelites nezvese zvaaivaitira akavagadzira best recipe yemana havana kugutsikana akavapa zvihuta havana kugutsikana akavaitira mamiracles akawanda asi still vaisraeri vaingokombrena chaiita kuti mwari atadze kusatisfaya vaisraeri yanga iri condition of mindset mafungiro aiita maisraelites vanga vasingagoni kufokasa pane zvakanaka zvavaitirwa namwari asi joshua ainga nepfungwa dzakasiyana nevamwe thats why akawana mablessings My sister unogona kushora mukadzi akarorwa naex wako ane kadora but tikavatesta maybe iye ari kutoenjoya more kudarika iwewe nezvimadanda zvauri kuzvipedzera life yeupenyu hwako uchitsvaga uchichinjaniswa uchidhemeja muviri wako haugoni kusatisfya munhu asiri kuda kusatisfya you cannot satisfy someone who is not ready to be satisfied nokuti ukamuitira izvi akuti dai wanitira zvakati ukamuitira izvi haugoni chakati ukamuitira izvi haaina kuita chakati the best way to be satisfied is to focus pazvinhu zviri kugonekwa nepatna yako saka ukaita pfungwa dziri corrupted unogona kutofunga kuti uri bhoo kana kuti wakapenga maningi asi problem iri pauri unogona kundiseka wandiona ndichidya hangu mubovora une dovi wandiona hangu ndichidya madhumbe nemaavhokadho woti ye munhu haazivi zvinonaka hapana kana chikunakira ini ndichitonakirwa zvakanyanya ndikazodya ice cream yacho yauri kuti iri kunaka ini unogona kutadza kutondinakira ndotoshaya kuti chinokunakira chii papitsa iri kutatambuka tatambuka ichirembuka rembuka ndodzokera kumadhumbe angu ndodzokera kumuboora wangu chiripo is the condition of mindset ndiri kutonakirwa kutodarika manakirirwo auri kuitwa neice cream kana kuti nepitsa yako inyaya yepfungwa necondition of mindset Pane varungu vari kutiza madeveloped countries akaita sana America, UK neChina kumacities vachiuya kuZimbabwe vachienda kunzvimbo dzakadai nana Vhumba nana Nyanga kwakanyarara. Vanenge vachiti ndo the real life, ndo yatinoti peaceful life. Isusu tichiita pressure yekuenda kuAmerica kumafast cities kune mabullet train kune maskyscrapers. Mumweni munhu ari kuzvitiza inyau yecondition of, of mindset chauri kuti good life iwewe macities masai scrapers nechichii iye chaari kuti good, good life ipeace inzvimbo iri peaceful ine mhepo yakachena isina noise yemotikari nechichii ndo zvaari kuti ndo zviri bho saka chakasiyana apa icondition of mindset saka ucharasa zvinhu zvakanaka uchimhanyira kuenda kuzvinhu zvisina basa nenhau yekuti kwete nekuti chinhu chawasiya chakaipa asi pfungwa dzako ndo dzakudza kuti chinhu ichocho chakadhakwa asi iwewe unenge uchitozvirasa wega kana usina kunzwisisa apa i ko tingakuita sei ndamboedzawo kukubatsirai vanasikana inini handifarire kutaura zvinonyadzisira kana kuti kutaura nyaya dzakadai so asi pane pamwe paunoona kuti there's no way yaunokwanisa kubatsira munhu usina kutotaura zvinhu izvozvo chinangwa changu ndechekudzora nekubatsiridza mwoyo yevanhu imweni isati yarasika munhu anonga aine mwoyo usati wanganya kusviba ane pfungwa dzisadzanganya kutakora dzisadzanganya kukorapwa kana kuti kusvibiswa anogona kukurumidza kudzoka asi atova damaged atodamaged ko tingadii asi i hope kuti pane one or two vandakwanisa kubatsira ende vanzwisisa zvinhu zvandiri kutaura panapa